Okey selamat begulai baru enggau aku dalam podcast pemansang. Okey podcast ba episod iya ke empat. Nyadi podcast tu di sponsor oleh aku empu okey ari Public Gold. Nyadi enti kita ka nyimpan emas nyadika saving kita nyadika penabat dudi hari okay kita tau contact aku okay tau ngiga aku au. Alright so kali tu kitai begulai enggau siku drummer aaa okay bisi ba aku hari tu siku drummer. Tang ukai drama iya ke biasa kitai meda lagu-lagu biasa sia nya tu temuai ku sekali tu nya drama untuk lagu lagu metal enda kala kita kita ninga lagu metal nyadi tu baka siti kelainan dibai aku enggau kita semua ngambi kitai nemu baka ni lagu metal tu sebenar tu deh kelebih agi dalam pengawa drama tu empu. Okey jadi kitai begulai enggau. Madik ku ulih madah ke diri. Ya madah ke diri eh.
Hai aku Rafael. Ya. Rafael Agan so aku main drum lah. Basically ya. Ba lagu band ku band metal lah. Band metal okay.
Penatai asal ari ni.
Penatai asal aku ada kuching lah. Sigi orang kuching lah. Sigi di kuching lah.
Oh okay. Yes. So dia tu agi bujang ke ni ke tu. Agi bujang.
Agi bujang lah. Udah kawin agi. Oh okay okay okay.
So. Bekenang ke pasal nuan nyadi drummer, drummer ba siti band metal, siti ke dua ke tiga mayuh ke ni?
Masa diatu, diatu tiga dah. Tiga band enda nuan nyadi drummer.
Okay, so hari ni pun nuan tau rindu bemain drum tadi lebih lebih agi. lagu metal tu. So pun ku main drum is aku main ba gerija.
Main ba gerija. Oh okay okay okay. Ya ya non metal. Oh non metal okay. Kati neh lagu ba gerija. Lagu metal. Uh ya tu uh first minat sigi minat lah main drum so aku mula mupok and belajar improve ari gerija lah mula mula. Ari gerija okay okay okay. Dah nya maya nya pun zaman metal kuat ga metal core apa semua. Oh. So ba luar gerija aku main lagu metal ba geri ba gerija main lagu gerija gerija. Lagu gerija. Uh.
Macam ti kitai meda baka reti

Alright. So tadi nuan udah bekunsi ari gerija nuan tau minat main drum. Endang mula-mula belajar drum tu endang ba gerija ke ni?
First time aku negu drum is ba gerija lah. Ba gerija.
Sigi first time malu drum, nebah drum ba gerija. Udah nya baru

Uh nama drum keterubah dimain ne agi ingat enda ne drum jenis apa. Nama ne nya drum ba tempat jamming eh tama enda silap ku. Tama. Tama. Uh okay okay sampai ke seri tu nama brand drum ke dikerindu nuan lah. Mar lah tang dikerindu aku drum DW. DW Jenama drama DW sigi manah lah then rega iya pun manah ga. Oh iya.
Tambah enggau DW ni rindu agi.
Laban ku kala ninga DW empu kualiti sound so aku pegi ke DW lah. Tang oh. diatu na milih ga semena ya. Oh. Uh, asal ke bisi drum alai ku praktis on ya. On aja lah. On.
Oh. Okey okey.
Jadi kita ngelengkap dulu uh, nun ke main lagu uh, main drum bawa gereja. Hmm. Kita berkenang ke pasal uh, nuan jadi drummer lagu metal tu. Ah, okey.
Ah, okay. Ni, ni maya ni maya nuan berengkah jadi drummer lagu metal.
Uh, bisi kaban ku sama alih dia awak flat eh. Oh. Ya, madang aku. Ngai permah ku. Ya, ngadu band maya nya zaman metalcore 2000, 2010 eh. Metalcore empu genre tu niki eh. So kami tu Keran ke ngadu band metal. So iya gaget ga ngagai depan rumah aku. Nya udah. Rafael, di nemu main drum ke? Taja pen aku enda nemu tapi aku meda nemu ku aku confident. Em tu tu.
laban laban ka nebang. Laban ka nebang drum. Ha. So mulai dari nya lah. Start ke hari nya aku lalu main drum lagu metal enggau first band aku te mula-mula aku begiat dalam gig underground is in rising affliction lah okay. band aku ya yeah. hmm. start dari dia slowly slowly nang berkimpung dalam metal lah hmm. uh.
jadi bisi orang beda lagu metal tu enggau lagu rock nama beza metal enggau rock tu kebenda ya
Iya kati ho iya baka pecahan gen ga baka rock kan kita enda mutu rock kan so metal tu aggressive agi iya iya kira sama ga tadi rock ga tadi mina iya mina iya aggressive mimit iya sama.

Aku uhh rindu agi ba metalcore laban zaman aku ninga lagu metal laban metalcore maya nya benung menchana benung menggila nyempu zaman maya nya laban kebuah nya uhh kami kami ngadu band lah. Pia mega ba Kuching meh nya sigi mayuh band bepandukan metalcore laban sigi zaman iya meh angin iya ko. Angin iya nang tu menyiku jaku trending iya trend iya meh nya. Ulih aku nemu band nama nya ke nyadika referral kita. Ohh so mayuh ga maya nya is asking alexandria sla dying parkway drive mayuh ah nya antara tiga band yang ku sebut lah mayuh nya band orang putih lah band ribai so ba KL is ba KL pun baka the padang massacre conspiracy ku nya nya yang nang sigi jadi ke referral lah nyadi ke laban sida iya cepat bah uhh ok ok nyadi

So enggau vocalist kami tukang merak orang scream uh-huh. yang nak nak temu dengan lirik nya is one lah nama ya Sebastian kami enggau ya one. Ah uh, nama one. Lah. So uh, hari ke hari so kami bisi pertukaran member lah. Uh-huh. Sa, uh, sampai dia tu tinggal aku Max enggau Wan. Mm-mm. Tapi agi nya lah agi agi aktif lah. Agi aktif cuma kami dia tu slow down laban mayuh kerja jauh dah. Ya betul betul.
Uh, bisi yang fokus ngau family ya. Ah betul. Uh. Maya kagi bujang agi Maya kagi bujang lah.
lain kan eh. Hmm, uh, kami tagi bujang tu.
Teruskan perjuangan lah. Ukai ga madah sida ke ngetu tadi enda teruskan perjuangan. Uh, Mungkin ada sida bisi kekangan. Ah uh, ya ya uh, betul. Ya, ya kami hormat lah saya empu ya. decision lah. Betul betul betul. Hmm, betul. Hmm, Tapi hmm. pengerindu ba lagu metal tu nah agi bisi lah. Em bula nadai lah. ya.
Hmm. Jadi baka sida eka eh, udah kira ke ngetu dulu lah ngetu dulu lah ukai hmm. baduk sida ngetu. Pos. Uh, pos dulu. bisi ndak agi bisi uh, meri sokongan agai band Agi sida iya agi agi meri sokongan agi nanya rita kami tu so apa yang siap madah ti teruskan teruskan ja kami enda isi memecat siapa siapa apa so enti sida iya bisi masa ka main main enti bisi masa ka join baru gig join baru gig free bah
nitihka masa lah.
Bisi jaku pesan tuju. Hello, please play back.
Alright. Uh, agi nyambung baru pasal non ke main drum tadi. Uh-huh. Mhm. Uh, Bekeni ke uh, pejalai nuan diatu baka reti nuan udah ba band keterubah tadi uh. udah nya lu masuk band yang kedua nya masuk band oh. yang ketiga diatu ulih madah ke nama band nya okay. Bekeni tau uh, Cherita tau begulai enggau member ti baru agi. Okay, so pemanjai aku ba In Rising Affliction gi kepas uma udah nya ketu first aku kena peda orang ba uhh aku perform gig uhh perform gig.
perform gig so kawan ku meda so diatu iya main member ku lah kawan ku meda so iya call aku eh dik ulih join siti band tu ke nama sinus tachycardia tu ah band sinus tachycardia tu is kami orang metal core lah metal core iban nya lah metal core iban so aku jadi au au ja lah on ja Laban te rindu main mayuh band lah. Ukai ukai ga aku tu manchal kaki kitu cuma rindu cabar diri. Yes, cabar diri. So mula hari nya so aku enggau Sainers Taxi Cab dia main perform enggau sida iya lalu ngelala sida iya magang. Udah nya udah enggau Sainers Taxi Cab dia uhh aku enggau band benama Drunk Pig.

Udah di ulih enggau main enggau orang pik ka. So orang pik tu is kami orang grand pang. Ah. Uh, nya lain ka. Nya okay metal. Okay metal. Uh, ya grand pang lah. Uh, grand uh, pang. Uh, baka power balance kaya uh, lain uh, mimit ka bunyi ya. Uh, so hari dia lah ku lala sida sida band member ku lain lah yang dua iti band tu Sadness Tachycardia hmm. ngau Rangpik. Okay, okay, okay. Okay, Baru-baru tu tadi aku bisi enggau siti gig okay The Prim aku bisi meda kita perform lah apa nama tadi Sinus Sinus Sinus lah panjai gila panjai nama
pelagi berupai enda enda study dulu ko berinsa ko Sinus Sinus okay aku bisi meda band Sinus tu perform maya gig The Prim ari nya. Okay. Lalu lagu siti iya ke ngasuh aku narit ati dia lagu Ngiga Petara. Yes, yes. Yes.
Lagu Ngiga Petara bunyi iya iya empu genre uh, metalcore. Hmm. Okay, betul nak metalcore. Hmm, betul. Tapi uh, iya empu message dia tadi. Hmm. Message lagu uh, rohanian. Aha, aha. So macam bagi aku macam nya macam white metal lah ah, white metal uh, lah. hari ni hari ni idea nya tau datai so lirik and hmm. lagunya uh, diadu by vokalis kami Aldo hmm. shout out yeah, shout yeah. out eh. Aldo vokalis kami so kebuahnya nak silap ku lah si salah sorry ya uh. so Aldo vokalis kami yeah. ya Iya te ngadu kompos lirik whatsoever untuk lagu nya. Aaa lagu nya is pasal orang yang lost ba iya empu bediri iya lah. Sesat. Sesat then iya ngiga Petara lah untuk untuk iya enda sesat agi lah. So bagi iya iya memang aaa lost his apa iya empu faith lah. Iya empu faith enggau iya pendiau diri iya. So baya nya utai yang dili giga iya is Petara aja. Hmm. So enda patut kita susah nya kaban. Kaban ka kita kan nulung akan. Iya, yeah, betul betul. So maya nya lagu nya sigi uh, based on kerohanian laban kita itu tusah kita ingat Petara deh. Hmm. Uh, so based on kemanusiaan pun kita memang tusah pun

Aku enda ingat ke lirik tapi ku ulih ngasai lagu nya macam oi baru tu lalat dalam lagu industri lagu Iban. Laban uhh orang yang lost tu uhh mudah untuk mempertanyakan dini di bah petara ke nyata uhh dini. Ulih kunsi ke lirik antara lirik nya. Uhh bisi siti iya ni nuan aku besampi uhh ngagai nuan tu aku apa lupa ga aku. So. ba dia is memang pasal orang te loss pasal te ngiga petara dalam ia baka enda puas ati nya enggau diri empu bah then ia mempertanyakan nama hal diketu aku ah ke nya lah ah bisi bisi ulih ses uhh sadness tachycardia ngiga petara dia bisi lagu lain kami orang ga bisi mayuh agi lah. Agi bisi lagu Iban bukai dalam ne. Bisi bisi kudus meh nama nuan. Agi. Uh, sebedau pemati. Sebedau pemati. Bisi ya. uh, dah nya bisi lagu orang putih orang putih ga. Dan bisi kami ngeluar ke lagu untuk Christmas. Mm-hmm. Born is the King nama ya. Metal ga?
Metal. Born Born is the king. Born is the king. Uh, nya untuk apa?
Christmas pun nya lah. Tapi metal yeah. juga. Ya ya ya. So ngagai orang uh, kita Iban ke ka ninga lagu metal mm. tang dalam uh, versi Iban pun. Mm. Uh, tak ninga ke lagu nya lah. Ya boleh boleh. boleh. Saya siap ba YouTube. Mm-mm. Memang bisi keluar magang. Uh, spellingnya mm. Tarci Kadia T Kati ka dia susah ka spell. Uji uji uji sebut la. Ti. Ah kati jap. Ko giga sinus tachi ka dia. Tachi ka dia. Ah ulih share dulu lah keni bunyi ya. Tachi ka dia sinus tachi ka dia. Bunyi kati. Ah lagu lagu ti bisi ba YouTube ka. Bisi tok. Ah kunsi dulu.
Lagu nyiga petara ya. Ya.

Kitai ulih ngiga ke diri lah. Uji beja macha ke ni. Sinus. Ok. S I N U S. Betul. T A C H Y
C A R D I A. Ah, giga Petara tau giga kita ba YouTube ah. Hmm. Lagu tu. Ah. Layan lah enti kita endang rindu ke metal, lagu metal tau layan tau support ah musik kita Iban. Ya, betul betul.
Ok.
Ngirup dulu tu dah. Nyu nyampat enda ika. Sema agi. Ya, ya.
Alu, alu.
Okey, pulai baru ngagai cerita ne tadi ke rindu main drum. Sapa drama ke nyadi idol nuan nyadi ke malin nyadi ke referral lah. Aaa ku rindu ninga mayuh lah sebena iya drama hmm. yang ku meda nadai isi yang aku stuck into satu lah hmm. awak ke kita itu ulih nyadi versatile drama kan tadi yeah. so first ku meda is aku ninga band August August Burns Red Matt Greiner band orang putih agak mm. sigi keti orang madah drama ya uh, band band metal agak tadi band metal ha. so hari dia lah aku meda itu main nang bakat dia ya, ngaru drum dia. Oh, kiri ke ngaru.
Oh, terus terus terus. Manah lah ya main. Oh. Iya iya iya main ukai ukai te precise lah iya main. Mm-mm. Manah. So adi da ku menda drama lain ga drama bukai ga bisi iya empu Keunikan. keunikan siku Si skill siku. empu. Ah siku siku bisi nya. So aku nadai si berkiblat ke siku drama lah. Iya iya iya. So aku meda drama yang ukai main lagu metal ga. Mm. main uh, drama dandut peda aku Ah, peda kat dandut. peda Ah. Oh, drama pop peda drama lagu slow meda drama drama commercial empu TV Oh. empu band Ujang exist lah Oh. Baka Azim Jang Ali lah so nyak lah aku nang nasi berkiblat ke satu drama lah Hmm. awak ke mayuh gak color kita boleh color gak ke color Uh, mayuh Apa?
Maya penemu.
Maya pengelandik. Ah, maya pengelandik. Ah, tu. Ah, maya pengelandik yang kita temu lah. Mm-mm. So, hari dia lah aku meda siku-siku drama tu yang lain lah. Mm-mm. Ah.
Okay, ku meda la, uh, la, drama untuk lag, genre metalcore tu. Mm. Biasa ya mai rentak laju nah. Ah, ya, laju. Betul. Ba non pu bekeni ke nuan kak nyaga kak maintain uh, stamina nuan, mm. kak maintain ke skill nuan ngambil ke Semampai ulih relevan enggau mai lagu nya ban aku meda maya agi biak steady ah da berumah mimit lalu enda ulih dah lelah dah semput dah mai lagu nya baka ni ba nuan empu baka ni enda nyaga kualiti pukulan drum lah
iya suba laban ke agi kurus. So so uhh suba sigi mit lah uhh tubuh so stamina endurance semua okay so makin makin besai makin tuai cara ku practice hari tu is practice rudiment lah kena aku ngingat ngingat ngingat ke iya and pernafasan ga lah uhh ukai ga ku meda ku tu nemu gila control diri.

Sadi ilek ka lah ba tachuntas. Ulih udi ulih serita tapi turun kan ka. Enti taja pan nurun ka ni ka ulih ngachau performance dak? Nadai lah. Nadai ka.
Laban mensia deh. Mensia enti iya enda nemu lah mensia bukai.
Ngasai ka diri lah. Aku aku lah laban enti ba live live performance lah maksud ku. kitai bula madah kitai meli meri seratus persen bah kitai ba atas dia seratus persen lah tolak di kesal dua dua dua tiga puluh persen aja
tolak kesal dua puluh persen ke tiga puluh persen inya udah nya di over cited lagi.

Kena ngasuh ngurang kena verse nya tadi nama nama cara tu deh.
uh, you know uh, aku ti ku ba gereja hmm. and but pa bukai sida member aku selalu meda aku ke tu hmm. aku bisi satu PL PL ke PL, PL ke ti libat meda ulah ulah ulah ulah ah, okey uh, sida lain tu biaku biaku biaku nak hmm. Aku kediri selalu. Hmm. Jalai kediri kediri. Oh, sebedau sebedau perform ke? Oh, ngai ngai ngai biaku ngai orang gila kadang. Ah. Oh. Uh, tapi biaku ada di. Mm. Nana mula. Uh, ngau hilangkan nebas aku. Mm.
Berjalan-berjalan ke? Uh, berjalan lah.
Mm. Masih tidak nya. Uh, is

Aku ngai bejaku enggau orang gila laban ti bejaku enggau orang gila makin nebas.
Ulih ke nya kena?
Ha aku ke nya lah.
Ha.
Makin kati tu makin ne bejaku enggau orang nya makin lelak agi ke ni? Enda dai ga. Enda ga.
Laban kita itu uh, sebedau perform kadang kita ka bejaku ke lagi ke tu main, oh, tu main dulu. Ha. Lalu stres tu. Oh, stres amat ke. Ish.

Bisi enda snatcher nuan empu ke snatcher drum nuan empu iya ke nunda ari drama-drama ke bukai drama-drama luar lah
snatcher drum nuan kata ke tu permainan drum nanda enti enda main drum oh murah rafael main drum tu bisi enda nunda ari sapa-sapa tauka nuan empu gaga kediri kini.
Ku tu nadai belandik jaku eh pagi oh. kurang si berkiblat ke siku siku drama so oh. apa yang tu main aku curi sikit ke penemu yang apa tu main so aku tu jadi bahan uh, aku tu pu style apa playing style aku rojak lah kira rojak aja lah ha, oh. on so aku dah nemu gak apa speciality aku oh. orang ninga aku main kati hmm, kadang-kadang kau bisi orang muda oh tebah layan tebah drum tu. Oh temurung sapa drummer ya. Ya ya. Ha nya nya, nya signature aku lah. Nya
orang lain nya yang ulih nyebut aku empu main aku. Nani ni aku. Ah, nani dengan. Uh, so uh, orang akan nemu lah aku main kali ya. Ah, ah, ah so okay. apa signature tu tak nemu ke aku. Oh. Nadai nadai nadai signature lah. Oh. So basically aku main cara aku je lah. Hmm, hmm. betul betul.
Okey okey. Okey. Uh, sepemanjai ni udah main uh, lagu metal tadi nah. Hmm. Dah lagu metal tu ba kita Iban, ba kita Sarawak. Hmm. Ukai lagu ke majoriti dikerindu kurang ah, yeah. uh, baka reti lagu jugit lagu dandut mm. sigi mayuh orang minat lagunya yes. jadi lagu metal tu tadi lebuh dia main metal bisi ndak nak nerima uh, jaku Jaku kecham tauka jaku nasihat badah ke eh enda maw main lagu ke nya. Enda maw main um drum rentak nya. Bisi enda kala ne nerima table dance nya. Jaku kechaman ke. Ah jaku kecham tauka jaku maka ni kala jaku Se um jaku nasihat kah. Sepanjai aku main bekecimpung dalam bidang metal tu nadai aga lah. Nadai ke ne. Ninga jaku kechaman.
Laban selain nya aku pun main lagu dandut, main lagu ballad ga. Ka so nadai lah so far nadai. ancaman untuk ba lagu metal mina uh, orang uh, apa sekeda orang ya mungkin beda faham ke utai hmm. nya hmm. sida ya sida ya bisi nanya lah oh. aku apa kati apa hal tu sebenarnya kati muzik itu so yeah. aku terangkan lah hmm. kati uh, basically tai metal uh, muzik metal tu ketni lah hmm. uh, laban biasa orang nganggap uh, lagu metal tu uh, lagu lagu nyembah sitan ko orang ninga lagu nya lagu tak berawa berawa meri meruik dia nyadi bisi enda stigma orang tadi nganggap utai nya atau ke terus datai ba pending dau empu.
Aku bisi nyaut utai tu maya nya bepilih ke gerija baru utai nya ya apa bisi satu gempuru lah baka study pas rumah so bisi siku uhh nembiak tu iya nanya enti kitai lagu metal tu rumah sitan pun lagu kan so bisi lah aku nyaut uhh lagu metal is actually enda enda enda aku madah enda semua sitan I mean enda enda semesti lagu metal nya sitan ku baka bisi ga lagu yang baka tu kerindu kitai baka R&B pop Pas uma yang very senang di dinga. Ya. Yeah. Bisi ga nya ga nya pun lagu sitan ga. Yes, bisi ga uh.
unsur unsur-unsur uh, uh. nyembah utai. Ah, uh. ukai ukai ukai bisi ga ni memang unsur nyembah utai pun. Oh, uh. Walaupun lagu lagu lagu dandut, lagu joget uh, yang sana. Sigi te senang di dinga. Hmm. Uh, so metal tu anang stereotip ya pergi hmm. sitan lah. Yeah, so yeah. metal is a jern sitan is apa nyembah nyembah sitan is ritual ah ritual hmm. so nadai kena mengena ngau metal gak sebenar ya yeah, yeah. so buka mata lah ya ya ya betul betul ya. laban yeah. mayuh sebenarnya anggapan pekenya hmm. uh, bukai bukai orang bukai kadang-kadang aku pun subak lah subak hmm, hmm. Uh, datuk nyu minat aku metal hmm, hmm. Uh, subak pun eh nama ni lagu tu uh, lagu nyeru nyerauh lah uh. macam, macam Dah sesuai. Dah temu lirik. Dah temu lirik. Beremberak orang. Merak pengawas.
Merak, merak bala pengawas. okay. Jadi, aku terkenyit lah dah ninga ke lagu hari kita tadi. Hmm. Lagu Sinus tadi. Oh, Giga Petara. Ui, yang pu isinya ukai ukai pun nyembah utai nah, anda anda menuku lah kita nyebut uh, ya, ya, ya, ya. cara nyebut lelengau lembut gila uh, uh. tapi Metal tu pun bisi putih ya empu ka. Ya, ha. white metal. White metal. Ha, ha. dia ke orang putih ya. Okey. Uh, ba non pu lah. Uh, ni asai penyawah dan ulih meda music metal tu dalam industri lagu Iban lah.

so ba kitai ditu kitai agi dipegai uhh media yang besai agi kan so utai nya ka dipecahkan tapi ku enda nemu ga gati lah uhh enti utai nya dipecahkan memang memang metal tu akan ulih ngerembang lah ulih ngerembang besai agi lah so ngina diatu sapa-sapa yang main metal ka main punk ka. Apa ka suma nya ngi enda kami stay underground susah ka pegi ka atas. Aaa. Deka ke diatu nang metal kita bemain metal dalam underground aja lah. Underground scene lah. Underground scene. Suma nya self funded lah. Aaa self funded. Ngena duit diri empu ngadu utai produk apa semua. Aaa. Ngerempu engka ngaga. Ngerempu engka ngaga pengerami.
Pengerami gig lah. Aaa. Gig pun ngadu diri empu organizer ditu mayuh ka organizer ditu bekorban untuk hidupkan scene underground ga. Dalam kitai meda under scene underground tu nah sampai bekumpul ke duit diri empu sampai ka ditu ngiga funding lah ngiga ngiga belanja tadi. Kitai meda orang ke betul-betul Minat tadi ba lagu nya nah. Baru orang ulih ngereja utai nya. Enti iya enda minat, enda patut deka ngeluarka duit nya. Aa mansut utai nya. Enda patut ka ngeluarka tenaga, masa agi endur ngidupka scene metal tu dalam underground tu. Tapi ku meda ba Semenanjung bisi ga ulih ga sekeda band metal aa metalcore lah ke lembut-lembut agi iya ngaga duet begulai enggau Uh, penyanyi solo biasa uh, baka yeah. sida uh, apa SOG mm. Mm-hmm. begulai dengan Sila Mzah nyentuk ke ulih apa tu menang anugerah yeah. sana lah. Ya yeah, uh. betul. AJL.
Hmm, pia mega uka band sida Bang Fest, band uh, band Pang mm. ulih mega keluar pasal radio. Ya. Yeah. Uh, jadi sida yang bekerti siti

Mungkin apa radio friendly TV friendly lah ha nya meh tadi. Ba muzik kita Iban ulih enda kitai ngaga baka nya Sai Sai. Beri lembut mimit ngambi ke ulih ngelepaska tapis tapisan RTM apa semua kelo tapisan radio lah. Ulih sebenar iya asal komposer ka sapa-sapa aja yang um pengeluar muzik apa pengeluaran muzik nya under label nya lah. ka ngeluar lagu ke nya and ka nerima lagu ke nya yeah. laban selalu iya pengeluar muzik ba kitai iban tu is kitai sida iya memang ka ngiga nya lah ngiga market lah market iban uh, market lah uh, uh, so uh, untuk creativity wise uh, underground main ba underground kita boleh kreatif lagi lah mm. uh. okay, okay. sebab dah laban Kelalu mayuh ga lamba kan lagu lagu joget ukai enda rindu ninga rindu ninga kadang kadang layan ga ku memang ku layan ga lagu joget tapi kadang kadang bila ku ninga ga lagu lagu orang putih oh best lah enti bisi nyema lagu orang putih tu di iban ka lalu di pasang ka ba ba radio nya lah utai ku aku tadi lah
betul betul.
Okey. Deka ke diatu nama pengingat manis sekumba anu udah jadi drama ba genre metal tu? Pengingat manis. Ha, pengingat manis, pengalaman manis lah. Hmm. Ya ke semampai dikingat ke nuan.
Uh, tour lah, uh, touring. Hmm. Uh, jalai main menua bukai lah. So hmm. Aku sehari nya enggau Sinus lah. Oh enggau Sinus. Uh, kami tour, tour tu nama tour nya nyiga petara, nyiga hmm. petara pun tour. So tour tu kami pergi Bintulu. Bintulu. Bintulu first. Hmm. Udah nya second Sibu. Hmm. So uh, pengingat manis pada dia is yang pu pejalai lah. pejalai jereni iya reti lepas tu mua begulai enggau orang menua bukai ngadu kawan bulih penemu bulih bulih numbur kawan udah nya begulai lah yang rindu iya is kitai tu begulai nadai isi ngeleka siku siku ba underground sin lah enggau udah nya pulai ari sibu aku pun tua enggau drumpick ka niki bintulu baru so. Tour tu bonus lah bagi aku main ba tempat lu ba tempat luar luar di kuching tu memang bonus untuk nama band di di temu orang lah enggau kitai empu experience nya jadi satu experience nya tadi so yang paling paling best iya nya tadi kitai begelumu enggau orang lah begelumu enggau orang lah tau baka ba ba miri ba apa ni ba bintulu bintulu enggau sibu bintulu enggau sibu sorry ba miri be tau. Bedau bi hari nya sepatut iya main tapi short notice gila orang ka mai kami baru pulai ari bintulu lalu kangau orang ngagai miri enda ulih so bintulu sibu so akan datang ila bisi gig SGFD sounds good feels good ah ba smoke of borneo next month november.

ba renggat iya ke episode iya ke empat ok tadi kita dah rehat ambi angin dulu ambi angin dah tu kita nyambung baru randau tua panjai mayuh randau tu tadi nah enda berasai oh enda berasai no test 40 minit 40 ya no uh, test tadi renggat ke terubah 40 minit uh, ah, jadi dah tu lagi bisi kurang minit lagi lah uh, tak Enti bisi ka randau baru ila ngangau ke baru ke. Part 2.
Part 2. Ah, sorry. Poka sekali tu berandau ke drum ila. Berandau ke nama utai bukai gilah. Ah. Pengidup pokok.
Ngau pengidup ga.
Ulih ulih berandau ke nya nah. Ulih. Ulih nah. Alright. So berkenang ke main drum tu tadi nah. Ah, tadi dah berkenang ke perasal pengalaman manis. Kali ke tu tua ka bekenang ke pengelaman pait sekumbang nuan nyadi drama. Pengelaman pait. Pengelaman pait nyadi drama tu apabila di salah main lah.
Salah main. Di alu.

Udah maya aku gawa baru aku bisi drum. Ah. Hmm, so nya pait ja lah. Mm-mm. Senang ni drum. So alai aku bepalu ke utai. Ma- Malu angin. Ye. Malu angin. Ah, malu bantal.
Uh, tapi dia tu bisi uh, nya uh, stick angin po. Ya, Benar, ya, benar ya, tak?
ya. Ah. Dia tu yang imagination tu bisi bunyi lah. Ah, ya. Ah, bisi bisi nya tu. So kan sebab nadai si teknologi ya kan. Ya betul. So tempat yang alai aku main drum pen berapa jamming lah. Tau. Nya galah pengalaman pait iya nadai isi pengalaman pait ni iya sebena iya. Tau. Sekumbang nun ke bemain dalam scene underground tu tadi bisi enda kala baka salah palu salah tebah drum bisi orang buu baka nya. Nadai lah. Nadai nah. Uh, certain orang lah yang ke perasan tadi nya. Tau. So aku enti ulih.

Tapi sekuma dalam scene uh, underground tu nadai kalah lah sampai orang nyu uh, nyu ngemalu kita ini nadai. Nadai lah sida ya okey ya underground hmm. scene. Hmm. Nya ga rindu dalam scene underground tu yeah, tapi walaupun okay. ya underground uh, unity, ya kuat. unity kuat. Yeah. Yes, betul. Hmm. Yeah. Ya. salah mimpi pun nadai nadai ke ngelabuh ke pangan. Lah. Nadai nadai. nadai, nadai. nadai positif megang lah orang positif lah. Hmm.
Okey, tadi kita dah dengar ke pengalaman pahit, pengalaman manis. Uh, ke depan tu elok. Baka ni chara baka ni chara enda ka ngemansangka agi musik metal tu?
Ngemansangka agi is kami produce lagu lah nya ga sepanjai yang ulih diadu untuk lagu metal and publish nya. uh, publish ba YouTube ah, YouTube, YouTube Facebook. Hmm. Dini-dini alai media sosial lah. Hmm. Nanti kak madah kak pergi radio nya. Ngai ngadi juga lah Ngai jadi lah. Tepisan yang memang hmm. terus pet. Ah, betul.
Uh, Amal ngai, betul merak orang. ngai, ngai nyadi lah. Ngai nyadi. Oh. Sikit hmm. ngai nyadi tanya. So, bergerak underground. Bergerak secara kediri lah. Hmm. Kak pendak. So, Ngajak chara iya ulih Ya betul. Produce betul. lagu hmm. Ngau main show lah Ngau main show lah Main, under, main gig lah hmm. Tengah lah tadi Tapi kebenar ya Jadi kita manding radio hmm. Enggau YouTube Atau ke Facebook Bagi aku YouTube Facebook ni lebih besar lagi Reach ya Ah betul. Ti dibanding enggau radio tebaka kitai radio Iban lah. Sekitar tu aja lah. Sekitar Malaysia tu aja lah lagu mungkin ngagai Brunei ngagai Kalimantan aja iya empu kati tu coverage iya. Radius. Radius iya. Ah, radius. Ah, tapi ti kitai upload iya ba YouTube ah, ti lebih lagi lebih lagi lagu nya ah, lagu ke catchy. Tapi metal boleh tembus ngagai pasaran luar. Ulih ulih.
Kami ke banding aku rindu aku bisi siti band ke kerindu aku nya lagu band nya bloody wood. Bloody ok.
Bloody wood iya mai lagu nu metal. Nu metal. Iya iya mai kati tu rentak india india empu tapi rap bisi campur apa tu jaku india enggau jaku orang putih. Enggau instrumen tradisional dia kan. Instrumen dia.
Rindu meda.
Sigi sigi cun laban nya aja chara deh yeah. untuk kitai ka ngerembang ke metal mm. kediri megang. Ya yeah, betul. Uh. Sigi kediri lah. Uh. Mm. Ya metal tu ya tiap orang putih biasa tu itu. Mm. Sida bisi big big records pu baka

Uh, mayuh lah agi sedikit lab, label ah, label uh, ke uh, sida Slipknot nya under Road Runner suba ah dan hmm. mu agi dia nak dia tu Road Runner record bisi hmm. Happy Tough nya yang nulu apa ngangkat ke sida ba orang putih din pu metal music hmm. ulih pedak

Pendengar ya aku semina ni. Penerimaan orang ni ya. Alright tadi kitai tiga nala mimit laban bisi penanggul ba tai tu nih. Penanggul tera tua. Ya anyu abih bateri.
Okay tadi kitai dah bekenang ke pasal scene underground iaitu Aku minta nuan meri nasihat ngagai sapa-sapa generasi baru tauka sapa-sapa ke ka belajar main drum lebih-lebih agi dalam scene underground metal. Aaa so untuk drummer ba luar din so enti minat drum Anang putus asa lah Practice hmm. Kitai main drum tu Kitai main basic dulu lah yeah. Baka aku Nadai ke aku tu uh, Belajar Bak kelas pas rumah yeah. Ya. uh, Aku Apa Belajar diri empu lah So buat din Bak drama Bak luar din Don't stop learning enggau anang give up ah. Yeah, nya aja aku ulih madah laban aku empu ke nya ga bah. Yeah. Bepenggai enggau not give up ah. Yeah. Ba ba nuan empu lah. Hmm. Uh, ni penting agi. Duit tau ke passion tau ke kata kita nyebutnya uh, pengeran hati nama uh, ni antara duit enggau pengeran hati duit yang masuk dah hati duit berkasut kau nanti kita bermain ram kita bisi peri ropa ah uh. uh.
okay uh, duitnya ya lah Okay, mula-mula kitai main drum is memang ari passion lah. Bula lah kitai main drum nadai passion. Betul. Nak nadai ka main drum. Tadi nyu rindu nya.
Palu tengah nyadi. So, dari passion nya lah iya ulih menghasilkan duit. So, utai iya bekait rapat lah. Setakat tu lah enti nyema. Orang bisi ga ngauka nuan bemain drum untuk pengawa bukai ukai lagu metal ulih ke ni? Ulih nah. Ulih. Kala aku bisi experience main ba ukai. Oh enda bukai lah.
Ba ba di dini lah. Dini ba pengerami?
Pengerami bedau lah tapi ba bar lah. Ba bar lah. Oh.
Engkau bisi band boy di kangau orang ke ni ba pengerami rumah panjai, pengerami. Nya nya bedau lah. Kampung bedau nah.
Ba ba bisi ba aaa hari nya opening Empurau Farm mai india ke. Oh bisi ke deh. Oh okey okey okey. Jadi enti orang ka beguna ke nuan ka nguna himat nuan main drum ke ni reka kontak nuan? Opo.
So ulih kontak aku la ba nombor zero one four six zero six eight two two four. Okey.
Aaa enti begunaka himat. Main drum lah yeah. Ti berguna ke lah Bisa lah Dato' lagi eh, Bisa, bisa ya. Iklan tu Oh iklan Nanda iklan eh, Promo diri Ya mesti Mesti Mesti Mesti, mesti. Oh ya Ya mat Antara segi uh, Tujuan kita ngaga Podcast tu tadi Segi Satu yang kena expose Betul uh, Kedua kami kurang lalah kita lah Aman, aman. Ini nama udah Kita ngaga podcast tu tadi Alu bisi kangau tadi Ya yeah. uh, Main drum Oh sanu je kan Ingat yang main drum kini uh, Ya yeah, betul Betul, betul. Okay, ke penudi ya, terima kasih ngagai bala peninga ke udah ninga ka podcast tu. Podcast tu di sponsor oleh aku empu, okay. Aku tu siku ari dealer emas Public Gold enti kita ka engka ngaga saving, saving emas nyadi ke saving kita, kita ulih contact aku lah. Okay. Ke penudi iya tadi aku bisi hadiah ngagai nuan lah. Okey.
Tu hadiah beri ngagai nuan. Nyadi tu buku Wang Emas okey. Buku Wang Emas ke ditulis oleh Tuan Mohamad Zulkifli Shafie okey dalam tu nyeritaka mayuh cherita pasal penemu emas. Penemu emas nyadika tabungan, penemu emas nyadika saving. Nyadi ukai mina kitai meda emas tu nyadika

Terima kasih ari aku, Albert Groner enggau. Rafael Agan. Yeah.
Yeah.